Nton, nu sen fala sobri opi ti kon é oji. Oji si entra dia, un gaji sai di féria, na trankuilite. Bu sabe kome k'é? ngai ta partilha li pa bo cabo verde ia vira troça, cabo verde he xa nka papia sai nada di politica, pamo si npapia di politica podi fika mariado, nton no papia so di hopi ti koi, so di hopi ti koi, família.

Ka adianta farta di gosi di pé dele. Nton, família, kuse ki sta ta pasa, kuse ki N sta pa N fla nhos oxindia li, xanbebe un pingu kel-li é un batidu ki N faze li suavi. Dja nu sta dés algen li ta sisti. Nton, sima N kaba borda di tema li. Oji nu sa fala sobri opiti koi, opiti robu, ka piti koi no, opiti robu. Pamodi keli é otentiku robu. Ba ta intendi? Bo ki kre partisipa na kel live li, kumenta o maxi ki nu podi, pamodi opiti robu dja disgrassia un monti família, dja poi briga no monti algen na Kabu Verdi. I na Purtugal tanbê, pamodi kes pesoas ganansiozu ki krê rikise na kusta di kada un, es kria un sistéma i e ten dôs grupu. Na WS tanbê n ka mutu ten. Mi graba n ka sai ken ki é dónu di WS, mi n ka interasan. Mi interasan kes povu ki foi lezadu, kes ki foi pujudikadu. Bo ta ntende? Kel trabadjador ki trabadja kansadu na óbra, na linpéza, na restoranti, na kasa patroa, na óbra, na tudu, N família, na Mérka, na Purtugal, na Fransa, pa bu ba po bu dinheru na o Bitcoin, pamodi bu ta duplika bu rendimentu a na kuza ki bo nen bu ka sabe. Digiril dretu, si otu nen si nomi e ka sabi skrevi dretu, si otu nen konta na Google e ka sabi kria dretu, ten otu ki nen konta na Facebook e ka sa kria. Ko bo ta invisti na merkadu di kriptomueda na Opticoin. pa se ntende, bu poi ta klaru ma kel la é piramidi, nun merkadu finanseru ka ta flau ma bu é obrigatoriu entra ku un valor izatu, ok, N ka spesialista ma tanbe N ka buru dimas, abo tanbe, bo tanbe bo é ka buru dimas. Bo ta ntende so si bo ta kunpra un ditirminadu kripto, un ditirminadu kripto, un sertu valor di kripto ta iziji bu teni kel valor pa bu kunpra. Si na ezatu mumentu bu kre kunpra un bitikoin, bu ten ki ten stenta y oitu mil eru pa kunpra un, un, i ntende, un bitikoin.

Mas, ka bu ben konfundi un merkadu ki é paralelu, un pirâmidi finanseru, ku Bitcoin, ki é un mueda ki transforma monti pesoas riku. Tene pesoas riku, ten pesoas ki é vira pobri tanbe, pamodi un merkadu é volátil. É un merkadu ki ta bu ta perde, bu ta ganha dinheru. Ka bu ben konfundi, é dôs kuza diferenti. O Bitcoin é un piná, pirâmidi finanseru, é un pirâmidi pa toma bu dinheru, pa perde bu dinheru. El asin, na komensu e ta da un lukru, e ta da un lukru ke so pa so so so so pa ngano, so pa ingano. Bu sa ta persebi, so pa ingano, bu sa ta obi tapadu, bu sa ta buska kaminhu pa anda, bu kre rikeza fasil, pamodi la e staba pro prometeu un rikeza fasil, un retornu rapidu. Bu sa ntende? Na merkadu kriptu kela podi kontisi, mas e ka fasil. Pa se ntende. Gosi li bu kre kunpra un ason di google, gosi mei, un ason di google gosi pa pensa ba un trezentus, duzentus euro. Bu pode kunpra un ason. Su kre kunpra, xen, xen fla so bitcoin ke mas konhesidu pamodi si ba papia ethereum, si ba papia di solana, ba papia di bnb, si ba papia di un, di un, di un kambadas. Monti pessoas ka ta ntende pamodi kes la e ka popular. Kel pupular é Bitcoin. Pamodi kel-la, ki es ta txiga na bo? Es ta ba txiga na bo ku kel pupular ki tudu algen sabe ma ta da dinheru, Kripto. Ha, kandu un algen dja fla-l, ta fladu, Kripto! Aí el é ka sabe kuse ki é Kripto. Dja fladu Kripto, el fla, Ha, Kripto, Kriptomuéda, Kriptomuéda ta da dinheru. Bo ta ntende? Aí el ki nen dja ka sabe kuzê ki é Kripto, ki el ka ba piskiza, ki el ka ba informa, el ta bai lógu ku se senkuénta kontu, ku se sen kontu, el ta, Blou! El ta txeta pô-l na plataforma, di plataforma el ta invia-l pa otu plataforma pa otu sinhor pega bu dinheru pa invisti pa da un pur sentu di ke lukru di bu dinheru. Abo kel la sta, bo banku ta fai kel la mesmu sena ku bo, bu ta ntende? Banku ta fai mesmu sena ku bo, banku ta pô dinheru la, el ta uza bu dinheru pa e ganha dinheru, right? Nton, persebi kuzê ki N kre txi i kuzê ki N kre fla-u. Nhos ba ta manda kel live li pa tudu algen, pamodi oxi li N ta splika nhos i N ta mostra nhos lójika i N ta mostra nhos modi ki nhos ta invisti. É ka pa nhos ba da nhos dinheru na triseru pa invisti. Ô nton bu ten ki ser sósiu di kel algen. Mo ku ta ba pai dinheru ta pô na mô di algen si bu ka sta ser sósiu di kel algen? Nau, mano. Mano, modi? Bo sta ta ba alimenta un piramidi, un skema, ki bo sta ta alimenta un skema ki bo bu ka sta ta faze parti di kel skema, bo sta li na baxu. Ok, el ka pagadu tudu kes kupla, kes kupla el ka rekupera ses dinheru, kes ki poi tudu ki sta la na topu, es ka rekupera ses mueda, ki bo ta konsigiba rekupera ses bu mueda si bu rekupera. Pode ser, ke bê bu ta fika perdedu bu dinheru pa senpri mano. Bu sta ta persebi? É kela ki ta kontise day by day, dia dia, bu ta ser inganadu, bu ta lose your money, bu ta tcheka. Nton, kuzê ki pasa? Es bai na pesoas menus informadu ku kapital pa invisti. Ah, si es bai na un jóven tipu Pungu, bu sta ntende? N sabe ma es ka ta konsigi tra nada, es ka ten un informason, es ka ta konsigi toma dinheru na mi, klaru, pamodi ami dja N sabe kile ku se. Má es ta bai na kes algen disinformadu, ki ka sabe kuzê ki siginifika kripto, es ta bai, es ta ba toma bu dinheru. Ki bo ki trabadja kansadu, korpu kansadu di óbra, di linpa txon, di laba losa na restoranti, di kóre sedu pa munhan trazi konboiu, bu sa intendi? Bo ki kel vitoriozu, mano, onti manxi na rua, riba rua, na vaibi, pô, di vez en kuandu N ta panha un vaibi, pô, ami N gosta di vaibi, N gosta di adrenalina, mano. Nkontra ku X gerreras, gerreras kabuverdianas, ta labanta sedu di manhan ta ba tarbadju dentu txuba. Mano, bu ta odja gerreras, bro. Gerreras, nega. Bu sa intendi? Ta luta. Mas kes, kes algen la ka ten dor di bu luta, ka ten dor di bu sufrimentu. Aes kre toma so bu dinheru, nada mas. Abo. Bu ta pista sinkuénta kontu? Bu ta pista dés kontu? Bu ta pista vinti kontu pa bu djuda dipôs pa bu traze ritornu? Dipôs pa bu divolve otus pesoa kel dinheru, kel valor? Bu ta ba da ku un bandus di predadoris, robadoris, un skema fradulentu, un pirámidi finanseru ki bo ka ba sabe, ki bo sabe ken ki é dónu, ken ki sta pa tras di kel. plataforma ki sa ta jiri kel plataforma bu sa ta ba perde bu dinheru ki é un hot bitcoin bu sa intende a bo purmeru kuza ku ten ki fazi anti di bu pou bu dinheru suadu trabadjadu konkistadu guardadu ku txeu isforsu ki guarda vende ka ta da pa guarda bo ba panha di bru di korpu Un kuza ki bo ka studa, bo ka sabe kual é se vertenti, di undi ki el ben, so pamodi pesoas mostra-u pa bu bai entra. Ma bu ta ganha dinheru fasil, bu sta ser un vitima, bu sta ser enganadu, bu sta ser pasadu perna. É isu ki kontise. Txeu óra pas ta fla, ioh, nu sa ta gasta, sa ta da dinheru. Mi N ten trópas ki poi, ami N ten algen ki es konhesidu ki N konxe, kantu ki N ta sabe ki es poi. Nton, mi N ka ten, N ka pode fla algen pa ka poi un kuza si el é krê faze. Bo atué, bu vontadi ta ser ruspetadu. Bo ta ntende un kuza? N ka pode ba fla, ioh, k'o faze kel-la si bo bu krê faze. Fas sentidu? N ka pode ba fla-u pa faze un kuza si bo bu krê faze. Nau, N ta dexa-u la. Nton, é kela ki kontise. Mano, ami, ami kusa di N dura ki da kónta pamodi dja mi N sta más aprufundadu na otu kuza. Mi N ta. Oke, xa N fla-l sin sen. Mano, Sa nexeu un un fala li sin sin nhos sta 32 algen ta odja kel live li N ta kridita ma nhos ta partilha ku más algen Nhos ta kumenta rialmenti Mano, kumenta, nhos kumenta li sin sin pa nu poi traze un diálogu prudutivu mano Pa nu traze un diálogu kuse ki bu ta atxa li sin sin Dexa bu kumentáriu li sin sin mano Please bro, pur favor ki N ta pidi-u kumenta pa nu pode txiga un konsénsu li Pa nu pode troka más ideia más kriativu más kriativu li ok Nton, Ami N ta mexe ku merkadu kripto veridikamenti, ok. N ta studa-l, N ta partisipa na el, N ta perde nha dinheru na el di vez en kuandu, N ta ganha tanbe, ma N ta perde. Nton, des ki N entra na el dja N perde más dinheru di ki ganha. Bu sa ntende? Nton, ami é un joven, N ta studa kel ária li, N ta partisipa di kel ária la i kada dia más N sta más pa dentu di kel ária li. Bus intendi? Mas abo bu sta di fora, bu sta nun game di fora, bu ta ben entra nun game ki bo bu ka studa kel jogu, bu sa intendi, bu ta kaba pirdi bu dinheru na kel jogu. Bu sa intendi? Nton, bo ki dja bu po bu dinheru na OptiCoin. Bu poi bu dinheru inosentimenti ma un kuza ki sa ta da dinheru, pô na komésu el ta da dinheru mésmu, N ka ta fla-u ma el ka da, N ka ta fla-u ma algen ka tra, bus intende ma pesoas tra dinheru sin. Mas, dikorer di ténpu, pesoas ben dexa ta akumula tantu valoris, tantu dinheru. Bu sa intende. I a es memu, es va ta flau, Po dexa dinheru akumula, m'o ta ben tra dipos. Kuantu mas dinheru bu dexa na plataforma, mas é xansi di bu ganha mas. Kel-li é un tenti ku karakteristika di un piramidi finanseru. Sima abo bu sabi, Kuzê ki pasa? I pesoas ka sabia rialmenti ma é un pirámidi finanseru ô pesoas pasa ka ta kridita ma é un pirámidi? Pamodi pesoas dja staba kustumadu odja pesoas ta izibi. Kel pesoa ku odja na bu zóna kunpra karu através di OpBitcoin i pamodi é pesoas ki sta más pértu di di bazi, bu sta intende? Ô ku sta más pértu di topu bu pode konsigi ganha dinheru pamodi kel. Poku di txuba ta kai sima di bu kabésa, má bo ki sta li dibaxu di prédiu, ta txiga agu suju na bo. Tus intende? Ken ki kumesa bebe agu linpu, ta bebe, kumesa bebe kel agu primeru, el ta bebe agu linpu. Bo ki ben, bu ta bebe agu xuxu si bu kebe. Tus intende? Pamodi kes ki ben primeru, kunsumi moku. Kes ki sta na topu kadea, ki na topu di pirâmidi mésmu, konsigi ganha dinheru. Kel pesoas ki konvidadu primeru, es konsigi ganha dinheru.

Binance, bu pode faze dinheru Mon, mi ka staba nel no mon, mi staba na otu kuza. Oxi, acha ki so maluku o ke? Mala mi fi, ami staba na otu sena. Damn o gajo bai perde trinta mil dóla mano, damn bro, damn mano. Yeah. Ya mano, ten razao mano, bu ta ntende. Ten txeu pesoas ki ki ka persebe mano. Ten ma- ten várias manera di invisti na internet, bu ta ntende. I é kela ki é komplikadu mano. Pesoas ka ta intende realmente sobri investimento, mano. Ten vários tipus di investimento, brada. Ten vários tipus di investimento real mesmo, até. Ten vários mano, ten vários mano. Só ki é bué da konplikadu man, é bué da kon. É é konplikadu ma nhos kumenta li si si nhos ba ta da nhos opinion i pamodi ten bué di pesoas ki perde memu bué da gita memu, bué da gitu memu mano. I Ya, bro a fla pa-m poi. Yow bu kre entra na live? Yow, N ka sai mo ki N ta konsigi pô-u na live ma for faze faze faze pididu la N ta wê si N ta konsigi pô-u, bro. Yow, N ka staba nel nau ê darcio, darcio, N ka staba nel nau, se ki mi N ten vistu na binance, bro, ma N ka staba nel, nunka N entra nel, mano, oxi, acho ki eu sou maluco, mano, eu não, mano. Be sa intende, txeu pesoas ka persebe isu, mano. Be sa intende, mau pitikol foi un tremendo inganu, mano. Mano, faze pedidu, danielson fontes, faze pedidu nu ta pô na live, faze pedidu, bro. Faze pedidu la nu ta troka ideia, be sa intende. Êêê bastante komplikadu, mano, skese, mano. E mi n ka ta partisipa di kel fraudi la mano, skese mano, ami es mutu spertu pa n kai na kel armadilha la mano, no way mano. Mano faze piriu li si ta konsigi pô yo, faze piriu li si ta konsigi pô na live nu ta odja kome ki é bro. N ka mos sada konputador la n ka sai kóli ki é má fai piriu, fai piriu, fai piriu. Mano, gajo kre entra ali, Danielson. Mano, nhos comenta, nhos partilha pamodi. Pa nu odja sobri kel optikoin li pamodi optikoin li ta dexa monti algen ku dor na bariga, nha brother. Monti prubléma. Mos intende? Ohh un kusa ki é pirámidi, un kusa ki nen bu ka studa, bu ka sabe kuzê rialmenti ki bu ata pô-u pé déntu del. ki bu ai ta partisipa di un duel. Ami kuza li dura ki na konta pamodi mi sempri nta mi ta invisti na kripto sima, nta sta na kripto mi ta invisti memu, nta ponha dinheru memu, tudu mes nta pon x valor, n ten x dinheru invistidu na memi coin, x valor na memi coin, ten x valor na memi, ka txeu mas konsiderável ba, tu é konsiderável pamodi mi ka ten dinheru txeu, mi ka riku. Ta sunha ser riku ma i nan ka riku, i nan ka txiga na kel metre la. Pisoas ta kaba pa- pa involve na merkadu finanseru ke es ka sabe kuzé. Pode ser o bitcoin é verdaderu? Nau. Nta ben na p'e senta tenta piskiza o bitcoin, ta dan sempri só falsu, ka izisti manu.

É un golpi ki kontise mundialmenti, so ki pisoas staba ton inganadu pa ganha dinheru fasil, easy money. Mano, si bu kre ganha dinheru fasil, bu ta kaba pa perde bu dinheru. Bu ta perde bu dinheru, pode ten serteza mano. Bada ki un ta fladu, dinheru fasil ka izisti mano. Ka izisti, mano. Bu pode studa merkadu finanseru si. N faze un- N faze un printi ki N poba di- di crypto, ki N poi, pisoa atxa ma N staba na- N staba na kel kuza di diversi baladabu. Nau, N ka staba nau. Axis? Ami sa fazeba otu kori, mano. Mi ta faze otu kori, mano. Weli! Odja li, a mi sta mi ta sta li, odja li ta parse ke li sa ta da, wa ta odja ta ta parse ta parse, sa un bokadinhu ku un bokadinhu lentidon ma ta parse, ai merkadu ya kumesa subi sta kontenti yeo, ta parse ta parse, odja la odja dja posta dja dja la dja la kila sa ta da, N ka mostra valor pamodi ka pudi mostra mas intendi. Nton, mano, merkadu sta en keda, mano. Merkadu sta en keda. Imajina kau ku ta pobu dinheru, bu ta wê sô dinheru ta subi. Abo ka ta wê dinheru ta perde, dinheru ta perde. Nau, mano! Gaji la pa del si dinheru mano Mano isso mano esquece ba scam bro Kela é scam é scam bro Kela é um robo é um falsa mano É um é um kuza kes faze kes ka podia fazeba ku dinheru di povo trabadjador mano Imagina bo io N ta sta na tuga Tem pessoas ki sta na tuga ta labanta sinku da manha mano Ta sai di trabadjo otu sinku sinku da tardi seis seti oitu novi Ta sai meia noite mano. Cansado pa ba pô-bu dinheiro na kes cena la mo. Nada nka tem na baina si. Axaxi mano oh cara mano. Ma nada nka tem na baina si yow axaxi. Yow mi nka mentiroso mano. Pa ke mano. Xan sukundi valor li. Calma aí mon.

Grande scam bro, é robu mano, é robu ki es roba kada un mano. Da nha dinheiro, da nha dinheiro. Jorge Neto ya flaba mano, pa po bu dinheiro na ke brinkadera la, ku é klaro ma kile é robu mano. Imajina N pirami li, N pirami li, bu ta pâ bu dinheiro, bu ta poi na un plataforma,

Ôô, mi nka. Fábio Andrade, Ôô, mi nka fla-u ma mi ta bira milionáriu ku Binance, mi nka fla-u ma mi ten txeu dinheru na Binance. Bo bu ta intende di Binance sen dúvida, bro. Ôô, abo, ôô, dipôs bu ta bebe ku ôô, fla-m, mostra-m, manda un print kantu ki bu ten na Binance, se é un dôs dizítu, três dizítu, kuatu dizítu, mi nka ben sabe, brota. Ami N sta ta fla-u nha konhisimentu, kel ki N sabe, bro. Ami nka ta ben fla-u un kuza, prubléma pa mi, N ben pô na el sima monti di algen nhos pô pesoas na prubléma, tipu bo, nha brota.

ku bu poku dinheru, poku investimentu, ku ta trabalha kansadu pa bu lukra, bu ta ba po bu dinheru na ke palhasada la, mano. Watcha, mi N ta poi dinheru na internet sem duvida, N ta poi manenti. Má mi N ka ta poi na pirámidi, na skema fradulentu, kel-li é skema, mon, kel-li é scam, bro. Bo ta ba da algen dinheru xintadu, ta kume ta bai ta fatrosa di algen, Bo é klama kel xuxadeira ke sta nel propi povo kada um fai oter ke ba pista dinheiro na banca oto dja bendi carro oto dja bendi casa oto dja foi kontisi bo usa na brincadera oto ke si dinheiro ke junta vida inteiro vida inteiro ta trabalha o ano inteiro po trabalha po junta bo mil euro bo dois mil euro tres mil euro bo ta poi na um patifada disso mano esquece mano não mano ka esse fazi kila nunca mas mano nunca mas. Invistimentu ta fazedu ku kautela, pamodi oxi en dia bu ta invisti na kripto, é un merkadu di risku. Oxi en dia bu ta invisti na bólsa di valoris, é un merkadu di risku. Oxi en dia bu ta invisti na na- na un kualker séna, mano, é merkadu di risku, bu ta seta risku, sen dúvida. Mas bu ka ta pai un valor grandi. pa bu ba poi na un kuza ki bu ka ta ten retornu rápidu. Au, poi ten retornu rápidu, má bu ka ten serteza si kel kuza ta ben fika dretu ô nau, pamodi obi ti ku ê un kuza ki es ta es ta mostraba pesoas, ma es ta traze retornu rápidu. Bos entende? Ki éra un bagulho duvidozu, bué da duvidozu mesmu, mano. Bué da duvidozu, yau.

Mano, eh! Kantu ku perdi nha mano, dom mil paus! Damn bro! Uh, dom, na, na amor, ka bu fala isu, ma dom mil era muitu dinheru, mano! Oh, kila ku xen pa Antonio! Ma di, so bo xen pa nha nomi, mano! Yo, klaru ki mundu finanseru e, e risku, bro! Yo Yo depois nda rua fala, essa não live, depois nda rua feedback yo. Yeah. Claro, claro que ela quer skin, bro. Bota entende? Yo, mundu finanseru é risku. Âmi N gosta di risku, ma. Mi gosta di risku. Mas, é ka pa bu pega un kuantidadi di dinheru pa bu poi diretamenti, nha manu. Abo bu sabe ma merkadu finanseru, ma bu ta poi dinheru ki bu krê. Bu ka ta poi kinhentus eru, dôs mil eru numa sô vês. Bu pode poi sin, si bu ten un kapital pa isu, mano. Bu sta ntende? Má bu ka ta poi dinheru la poi, tudu óra dinheru ta subi. Bu ta mandadu através di un kódiku, bu ta poi, ta omenta dinheru. Klaru ki, o ti algen ki perde te maska ta fla. Aaah tunei kualé mas kume ki é mano é gou nha mano kuze mo ki sta yeah mano. Nah tudu kela nha mano what the fuck nah rapaz mo nhos ta brinka rixu na kel brinkadera la mano rapaz sa ta brinka rixu na kel game la mano nah oi te nah kel la ka bom oitcentos ka nah ma oits oitcentos mil oitcentos mil oitcentos euro ba oitcentos mil Haa foda-s. Mano, é tristi, é tristi, é tristi, é lamentável mésmu. Até pesoas ta ba pur tudu ses dinheru no pitcoin, un monti dinheru. Ya nha mano, trankila, bu sta pa tuga ô sta pa undi? Nton é konplikadu mano. Ba po bu dinheru na kel brinkadera la i un balon. A mi sibi n ta fla, na nha opinion, n ta atxa ma kel o pitcoin es ben ngana algen ma pesoas ka ta ntende. Pesoas ta konpara ku bitcoin mano. Karaka mano. Yo dipô nu ta troka ideia la ru di batalha. Dipô bu manda-m mensagem nu troka nos ideia la yah. Klaro ki pessoal kre ganha sô ganha ka kre perde ma e konplikadu mano. Sima bu sai merkadu finanseru es tenba es el sa sa inkeda realmenti mano. Iow mi N gosta di mi N gosta di mexe na merkadu finanseru iow a mi N gosta mi N gosta dja oxi manxi oxi manxi tudu na ka sa sali sa ta bai pa ninti sa ta subi a mi N gosta txeu di merkadu finanseru ten kusé ki ta fase ki N kumesa poku ténpu ma N fasinadu pa kel mundu la mano N gosta txeu. Ba ta ntende, mas é ka sima bu ta entra na un plataforma ki pesoas ka studa realmenti, pesoas ka sabe kusé ki es ta poi se dinheru nel, i família nhos konpartilha, nhos dexa kel like meme ô séra, nhos kumenta li pa nu ten más pesoas, más vítima, pamodi kel-li é un kuza ki meste invistigason internasional. y internasionalmen ose ntende pa tudu kes kulpadu paga pa es eru ki es kometi pamodi txeu pesoas dja perde ses dinheru ki es sabe ma es ka ta ben ten ritornu ba ta ntende dja kela é konplikadu mano imajina bo ki ta luta tudu dia day by day na bu koreria bu ta djunta bu dinheru bu ta ba po non sena duvidozu Mostran faiu, ma bu pode ten milhon di dola na binance bro, eh nada a ver, mostran, mostra manda na, io bu pode ten milhon, ami nka ten milhon la, nen ka txiga milhon, nen ka txiga vinti mil, nen ka txiga trinta mil inda, mas ku speransa mano, ma nta txiga la mano, ten monti pessoas ki ten monti dinheiro na binance bro, i ten pessoas ki ten milhons di dolar bro, ami nka ten nada, ami ten poku. Mi N sa ta prende invisti, N sa ta invisti. Ami N ka ta ben garantiu ma mi é bon investidor, ma mi é bon na kripto nau, nha brother. Mi N sa ta studa inda. Pamodi kripto é un merkadu ki konstantimenti bu sta ta studa, konstantimenti bu sta ta prende. Bu sa ntende? I é un kuza ki txeu algen ta ganha i ta perde, nha mano, ba ta ntende. Nton é sena ki N sa ta fla-u. Ami N ka sa ta fla-u pa ben. Ami N ka un alisador pa má fla algen si, Ôu, pô tal valor, manhan bu ta menta valor, bu ta ganha korenta eur pur dia, entra na kel WS, entra na Opticoin, entra na any ways bro. Bom, só vai ó, ó, fazi pididu nu troka ideia bro, fazi pididu nu troka ideia, só fazi pididu Fábio, fazi pididu, obi nen ka seba ken é bro, nunka txeu djobe ken é, ah nen konhese mano, ka sei nen ken é mano, ke nen ka sei ken é mano, ke nen ka sei ken é. Ke nen ka segi, so mo bu ka sta na kin so EWS ta ngana kada un la yope, ken flou. So bu ka sta na ke skema la ke sken la yo, kila sken mesmo nha amada. P'si ten pessoas, aa WS. Ota ota algen inganador la, e sa fala, no paralisa bu sonhu, e sa ben ku kel falsu promesa, realiza bu sonhu, konkretiza bu sonhu, bu ta ganha monti dinheru, bu ta kumpra bu kaza, bu ta kumpra bu karu. Bu ta kai na grande scam bro, what bu ta kai na grande armadilha, grande trap, bu ta kai na trap io, bu ta kai na trap bro, é trap bro, odja un li, odja un li, oi lucro perda cinquenta mil, pá quantidade perdido. Quantidade de pedidos, 74. Preço, Ave Maria, aquele tinha cachucho. Nha, nha pra trás daquele Lucy Batalha ali. Nga tu é gosi li, nga algin ki publika, nga si ken. Algin publika na face li. Ana i kai, i Lusi i Batalha, tudu es pa kel kuza es poi. Sta li, n'ka ta lisi si, pa trás di kes genti li ki a ta oferese nau ganha dinheru fásil. Nau bai trás di kes genti ki a ta oferese nau ganha dinheru fásil, nau bai. Tudu mundu bai trás di kes algen li ki oferese nau dinheru fásil. Es kan, bu ta fla es kan, es kan é mi, es kan, es kan é oki pa karalhu mi sabe. Aaai vida, Nah, mano, lei di jogu é si, mano. Bo atu ê, é lei di jogu, mano. Abo lei di jogu é sertu, mano. Abo tanbe o ka ta un lei di jogu ki bo ten vantaji sobri kel otu, mano. Bo kel é vantaji sobri kes ki ka sabe nada, mano. Dja N odja un ku reu, ta publika li. Bu sa intendi? Mano, mano, e tristi. Yo gajo dja publika pa dal si dinheru li. Dal bu dinheru undi ki es tra bu dinheru, mo? Ku konforta yo ka perde tudu bu gitu. Bu acha ma es tra bu dinheru li, yo brother? Brother, ku novi mil euro, novi mil dola. nha mano, mo kes ta roba dinheru nha mano, nha mano, ioh ami N tava pô nove mil dóla na un kuza, bo atcha nove mil dóla na ke kuza la? Bo atcha wê? Kla, mi é robu, ma robu piu robu, robu piu robu. Mano, imajina, abo na Purtugal, sima ganha dinheru na Purtugal é kansadu, sima ganha dinheru na Fransa é kansadu, sima ganha dinheru na Mérka é kansadu, agogo bo ta panha bu dinheru sufridu, txoradu, ku dor na korpu, ta obi fas tentura di patron, bu ta ba poi na WS.

Bu atxa ma es ka ta burla-u, nha manu? Bu atxa ma es ka ta burla-u? Bu é más spértu ki tudu algen! Abo kuza li nen Purtugal ka txiga primeru. Mi na konta ma el é Kabu Verdi ki txiga primeru. Abo people di Kabu Verdi sa monti na frenti di públiku pur people di Europa. Abo mi ka antra konta ke kuza li na fin. Bu sa intende? Ami i Karol ki N da kónta. Ami kantu N ta da kónta nha pipu li Kau Verde dja fika tudu novi, N da kónta ma tipu, la Kau Verde pisoas dja kunpra karu, pisoas dja kunpra kaza, pisoas sa tudu riku la Kau Verde. N fala, nau, ba gosi la Kau Verde, ninjen ka meste manda ninjen nada nau. Pamodi la Kau, bo pipu li Kau Verde sa tudu mas spertu ki pipu di Europa. Mutu mas. Bo pipu li Kau Verde ta tudu konhisimentu avansadu. Mi kantu ki N oi ma monti algen la Kabo Verdi dja larga trabadju, otu dja kunpra karu, otu dja kunpra kaza. Bro, a fla si dinheru é di bo, bu ta tra-l, bu ta pô-l na bolsu, bu ta ronka. Ku es é ki es faze ki. Awe kel koru la ki fransisku da-u, es é ki es faze ku fransisku anton anti li, es sô parodu. I oi, si kazaku é di bo, bu ta tra-l, bu ta ronka. Gosi es ba mostra fransisku, ma kazaka ka di sel, kazaka é di ses. Sa n ka pâpia nada di pulítika pa ser konplikadu. Má, é konplikadu. Si dinheru é di bo, bu ta poi na kartera. Ku nha kartera sta? Nen ku el mi inha poi nha kartera. Sa n bai nha kartera. Abo bu kriptomueda, bu ten ki ten na wallet, na wallet, na kartera, ôu ku ten bu dinheru na kartera é di bo, bu ta poi na bolsu. Bom, na pt ten algen ki larga trabadju. Nah mini mo minis ka konfia dimás na minis akredita dimás minis pô se dinheru ti ma sta otu pa sen pô fin di mes pista dinheru pô ke na minkonxe ami teo nha sósi ki poi tambe ami kantu ki ta odjal ki pô ué dos pô dos kara dos miléru ondi sa ta fla ondi sa bo be komodu fla tra dinheru ma susu ta konsigi tra tra dinheru nha brota. Yo brother fla ma tinde sa ta ganha yo, yo bu ten serteza ma sa ta ganha yo? Brother, brother fla ma tinde sa ta ganha yo, yo si bo tinde bu sa ta ganha, djuda kes pisoas ki ka sa ta ganha brother, djuda kes pisoas ki dja perde se dinheru, djuda anton. Djuda la, djuda pisoas, djuda pisoas tra pamodi. Xa manda nha tropa mensaji la, n fla si e konsigi tra. Yo, bo kual é? Bu konsigi tra kel gita? Dja manda nha brother mensagem, dja-m punta si el ta konsigi tra kel gita. Yo, gosi, gosi, gosi, go! Ya é kela mano, é kela, fla bropa fla lo, é sin, bu prisa di ajuda. Ahn, broda sa ta fla-l sin sin, yow entra na live, entra na live lu pi splika people, modi ki people ten dos séna, modi ki é falsu mano, modi ki é falsu bro. Ho yow splika li mano, splika li pô, bu sa bu sa ta splika eradu, mo splika li, da pox. KRB, KRB, Dapôs, splika li, pesoas krê intende, pesoas ali na nha live li, pesoas krê sabe kuzê ki sta ta pasa realmenti dapôs. Pesoas krê sabe, splika li, pô, ten manu Radi li, Radi Batalha, dje perde se dinheru, el é krê sabe modi ki el pode tra se dinheru. Pô, so monti pesoas ki krê sabe si ten se dinheru, si es entra nun aplikativu klonadu, Pô ten komu klon aplikativu pa es toma kada un dinheru. Nton, si bolsa ta ganha, i splika people li. Si people entra na kel plataforma fake, people ta sabe, uá, ta ntende un kuza, é kel-la ki nu krê sabe. Splika li, splika li, nha mano. Ô entra na live li sin bu da splikason. A bolsa ta ganha manenti. Será ki bolsa ta tra? Abo sa fla mo sa ta ganha. Nu kre sabi si bo sa konsigi tra. Kela ki é prinsipal. Tudu algen sa ta ganha. Na kel game la, tudu algen sa ta ganha. Nu kre sabi ken ki sa konsigi saka dinheru. Nu ka kre sabi di ganha nau. Gosi nu kre sabi ken ki sa ta saka dinheru. Saka. Nu kre sabi saka. Ka ben ku kel papu di mo sa ta ganha. Nu ka ben sabi di ganha. Nu meste di sabi di saki di dinheru vivu. Pamodi ten dos kuza, ganha ku saki. Na tudu plataforma bu pudi ganha, ma saka ki é prublema, nha mano. Ten fla-u klaru, saka ki é prublema. Ganha, ganha, ganha, ganha é fasil, mano. Mano, ganha é fásil, mano. Ganha tudu algen. Brother bo N kre odjota tu anda papia li si si brother ki di pox papia li ma papia li pa nu kre obiu ma bo bu fla mo sa ta konsigi kuma sa ta ganha nu kre sabi kin ki sa ta tra mano pamodi ten pessoas ke pirdi dinheru realmente mano ten pessoas ki individa kabesa ten pessoas ki entra na problema por koza disu mano ten pessoas ki ta kai na depressão por koza disu mano ten pessoas ki sta frustrado mano. Imajina pesoas ku kuazi mil kontu, otu kuazi dôs mil kontu, otu kuazi três mil kontu, otu ku monti dinheru invistidu. Ka invistidu no, na numeru, kel-li é so numeru fake ki staba la ta jira. So numeru fake, atualiza numeru, atualiza so pa kódigu, atualiza dinheru. Mo ku ta ganha dinheru so pa kódigu? Aa! Mo ku ta ganha dinheru so pa kódigu? Mano! Nhos abri pistana! Nhos prende, nhos toma puténsia. Kel algen li sta xintadu ta ri nhos, ta kume xanpa, ta ta kume i ta bebe. Na, ki juís es ganha, i juís es ganha propi. Es ganha i juís mesmu, ka so juís no, es ganha tudu propi. Bu sa intende? E é konplikadu. Iou, bo tanbe sa ka nha dés pur sentu pa mes, bu ba poi la na kel kuza di burla la iou mano. Bu bai la na o bitcoin. Xii prubléma, prubléma na kasa. Imajina, abo bu ta fika mal ku pesoas ki bu poi. Ami oca si N staba na kel boxeti la, N ta poba monti algen. N staba na prubléma ku tudu kel algen. Ami N ka poi ningen, N ka fika poi ningen. Mi ker ku elas sô bu ben ta fla-u es ken, bro? É burla, brota. Sô bu ben ta fla-m é burla. Sô bu ben fla-m é burla. É robu nha mano. So bu ben ta fla nha mano é robu. Ami n ta identifika robu diretu pabia n ten sensor di ladron. So ben sai mi ladron. Ka n fla-u un kuza, ora ki ta pur kes algen na kes kuza la, ta pur kes algen bo ka sabi, nha mano. Bo ka sabi. Nunka ta fladu algen bo ka sabi pa engana-u ku fotus bunitu, ku banner bunitu, ku karu bunitu, ben bistidu, ku bon purfumu pa pode iludi-u, pa pode atrai-u pa bu invisti. Pamodi es meste kapital. Es meste toma bu dinheru. Óki es konsigi bu dinheru, es ta toma, es ta perde. Plataforma ta sai di ar. Si plataforma ka sai di ar ainda, nen N ka sabe. Bu sta ntende? Di li dos dia, di li dos dia, kel plataforma ta sai di ar. Bu ka ta konsigi nen asesa plataforma. Para bu ta odja. Para bu ta odja. Di li dos dia, Kuzê ntende? Nha patron só ta manda mensagem pa trabalha pa nka furta. Misa de fera, patron. Misa de fera, boss. Yo.

Otu fla, N perde o mil dóla. Brother, e pergunta ki banku ki nhos ta tra transferiu, nhos transforma nhos dinheru la. Ô, nhos, ô, ken ki sta ta perde se dinheru? Nhos oi kel brother li, e fla na ki banku, ô, bo fla na ki banku ki es fla es tra. Isaílson, bu ten razan nha mano, bu ten razan Isaílson, kel-li sta traze txeu prubléma nha mano, pamodi un monti algen ka ten konhisimentu sobri nada, ka sabe kuzê ki é merkadu kriptomuéda, pa panha dinheru pô-u na kel brinkadera la mano, kel bolon la kuazi pa rabenta mano, ba ta ntende? Kenha ki ta bai viaja na barku nafragadu? Ami n ta viaja na barku i anse ma ta ma ta ma ta ma ta rabenta, bu axa mésmu ki n ka ta bai mano? Kuze intendi? Un monti algen ka sabe kuzê ki é bitcoin, mano. Ka sabe. Bitcoin ka ten nada a ver ku isu, mano. Ka ten nada a ver, mano. Sô ki pesoas dja konfundi ku optcoin ku bitcoin. É sô nomi ki es panha, ki es ba pô kel coin. Ka ten nada a ver. Tremendo burla, tremendo pirataria. ki es fazi, kel dadu es ku optcoin e tremendu falsas ki algen ka ten men Ya e kila mano Jailson bu ten razan ku mano. Ê, txeu nha amigu ta bela si flamenta. Yo, bo kantu ku perde Fabio. No nha amigu, ami nka ta kridita na ke burla la, ami no, ami no, ami e mutu kraki pa ngen tra pa kenji nganan. Sedu ku redi, redi, so manxa nomi di moeda mo. Ooh parabéns! Otu fla-m é tra. Ya nha amigu é ben ku otu kuza, dja mi fla el, prubléma ki maioria di algen, sô kel párti li. Ki flaru bu ta tra bu dinheru pa es ka obi kuzê ki ta fazedu na plataforma Ave Maria. Haa nha amigu fla ma el txeia ka lebal ma el é lukra. Mana é isu memu. Yo, bu ka sa konsigi tra mas. Ahan, ok, ami n ta kai na kes kuza la, nha amiga. No, ma mi, ami é mutu ratu, ratu praia. Ratu praia ka ta ntola na lama faxi, nen na gordura, ta stika. Kel la ka ta da. Nha amigu fla, yo, nha mano, Fabio, abo sera ki gen sa konsigi tra dinheru gosi? Fla-m la, splik fla-m li pamodi ten pesoas ki sa ta fla ma es sa ta tra, ten pesoas ki ka sa konsigi tra. Jakiline Lima, Ba ôu fla dretu, ka bu entra na kuza ki bu ka sai kusé. Klaru, studa purmeru. Si ôu i ta fladu, N kre entra na un plataforma gosi li, panha bu skrebe kel nomi di kel plataforma na interneti, bu sabe si veridikamenti la ta parse. Pamodi ten txeu lad-, ten txeu spertu oji-n-dia na interneti. Txeu spertu! Txeu spertu mana, bu dinheru sofridu, má si algen sai mo ki algen ta ganha dinheru injuriadu na Purtugal, na undi ki bu sta pa bu ganha dinheru, trabadja ti fin di mês, sufrimentu, pasa difikuldadi pa bu djunta bu dinherinhu, pa bu faze alguns kuza, pa bu ba pô na optcoin. Bo ta entende kes algen. Ten algen ki e fika riku na kes kuza. Ten algen ki faze monti dinheru na kel brinkadera. Ten algen ki faze dinheru memu memu. Faze. Má tanbe ten algen ki ten dór na korpu tanbe sima kes otáriu ku bo. Pô e perde un monti dinheru. E alisia un monti algen. E poi monti algen. Ku ki rosa ku toi kel algen ki bu poi? Bu sa ntende? E ta atxa ma kulpa é di bo, bu sa ntende? Pamodi bu pô-l, bu fla-l ma kuza sa ta da, bu sa ta ganhaba me. Txeu gósi ki kuza ka vira viravolta, abo ta fika prujudikadu, bo ta ntende un kuza? I txeu pesoas ta fla, nau, bo i bo, bo ki pô-l la, bo ki pô-l la, bu sai kabuverdianu é modi. Kabuverdianu ta fla, nau, bo ki pô-l, bo ki pô-l. Bu sa ntende? Ya ya brother sa ta da bon opinion li ya mas kel brother da pox e sima el sa fla li pesoas ten ki ta studa yo ten ki ta ba internet pa studa kuse ki sa ta fladu si intende pamodi ten pesoas ki ten konhisimentu ten pesoas ki ka ten konhisimentu kes ki ten konhisimentu ta ta uza kes pesoas ki ka ten konhisimentu pa ganha dinheru. Kel é spértu, kel jakirini ta pase ra- é ratazana, é spértu, ma el fla ma el ba runion, ma si nha gentis ka ka konsigi tra dinheru, eu é spértu si senhora, eu é spértu si nha amiga, el fla ba ti runion ma gentis ka konsi. Oxi! Mo! Eu nha amigu ia fla-me konxe algen ki pki pisa dinheru na banku pa po no pitikoi, kela ia kai na merda, kela ia kai na merda. Gosi ta paga, ta paga banku tudu lu dinheru ke ka kume e ka bebe, e ka kume e ka bebe, mano dinheru ka kume. Mano, banku ta pisadu dinheru ora ki bu meste pa kuza seriu, e ka pua po na interneti. Fabia, mi ta invisti na bit, mi ta invisti na Binance tanbe, mi ta invisti dinheru na crypto eh. Ya, nha amiga, sertu, dexa bu dinheru na banku. Ya, kila tanbe sinhora, bu ten razon, Jaqueline. Trabadja kansadu pode amar manju xintadu, tanbe kila ka dretu. Xintadu na se konputador ta ta torra si, ta torra si, ta torra un bes bai ta da ku truki. Bo te imajina, bo tudu plataforma ten ten algen pa tras di kel plataforma ta kontrola kel plataforma i ten algen ki ta brinka ku kel plataforma ta poi so numeru ta jira. É un programason ki sta la di dentu. Sa programador sa trabadja na kel site falsu la. É monti algen, é ka un algen, é un pirámidi. Bo ki sali di baxu, bu ta dja kel algen ki sali di riba dinheru. Kel akuza ki é dadu na jornal monti bes, na Record, na jornal di Purtugal, na jornal di tudu kau. Má só ki pesoas es gosta di temozia. Pesoas gosta di ser temozu. Óra ki ben un algen ta pâpia sábi, ta txera sábi, ku un karu bunitu ki el ta aluga o ke, nos whatever, N ka sabe, es ta bai. Ku kel ideia di promete benefísius, ta mostraba fotus bunitu na téla, na runion, odja kantu dja N fatura, dja N konsigi larga trabadju. Bo tanbê kel sonhu di larga trabadju bu tene? Bu ka krê trabadja? Bu sta ntende? Bu ta tene tudu kel séna la Ke bu ta fla, nah sertu sa tra dinheru, sa tra dinheru, sa tra dinheru, n'ta entra. Bu ta pisa dinheru na banku, bu ta fasi un um kreditu, bu ta pui pum, bu dinheru sima sta. Dos dia bu dinheru ka ten, mo ku ta xinti? Mano e frustrason ki ta toma konta ma, e disisperu, duzusperu ne ka dis. Sinhora Penta labanta dendu txuba, dendu txuba madrugada pé da ken zirinheira, u ten razon nha amiga, u ten razon. Nha amiga, na fla-u ma kusa, vida di Purtugal é kansadu, é kansadu, po trabadja kansadu, ku korpu ta dué, po korda atrás di konboiu, po bada sabidu u ta da ko. Gajo pergunta na ki banku ki nhos ta dipuzita nhos dinheru. Nhos fla-l pa el djuda nhos tra suluson, ok? El ta konsigi djuda nhos. Yo, bo ten iskritóriu la praia? Ten iskritóriu di la praia? Ten oh. Si ten iskritóriu la praia, Fabio, fla-m la mo. Si ten la, si ten la pa txeu pulísia pa prende-s.

Si ten skritóriu la praia nho ba pega tudu kes algen di skritóriu la nho sota ku po di sais pa sais kuatru skritóriu kaa damn bro kuatru skritóriu mano nka sabia ma sen la tinha tantu dimenson mano no bro N ka sabia no mano, n ka ka sa pa. Fabio ten ten ki ta txomó pô, e tenpu nu ka papia mano, nu sa txeu tenpu nu ka papia bo pasa information bro. Mano, n ka sabia ma tinha tantu sena la na CV asi mano. Foda-s! Bagulho é real mesmo mano. Jah, bo ki ten razon nha amiga, bo di ser ken ten ki trabadja pa ten si dinheru mesmo, verdade. Kaba kai na kes scam la, ke mintira la. Ken ki tra si dinheru? Grasa mano, grasas a Deus. Kenha ki ten dinheru la, si konsigi tra, é un valia mano. Pamodi txeu pesoas fazi dívida. É verdadi nha mano, é verdadi nha pox. Korda senpri ta labenta pa koitadu. Riku ta fai ta ke kuza la ki fase ka pobri nau. E riku ki fasel. Riku ta fida ka ben ma riku. É sim nha brother, bandidu nha diskansadu, bandidu ta kumi, ta bebi, ta dita, na friu ku na txuwa, nhos ta trabadja na txuwa pa nhos benda bandidu retadu, bota odja. N ta dra fal, n ta dra fal, sa dra kel live inda txeu nu ta troka nos asuntu mano. Imajina, abo ta trabadja kansadu, korpu kansadu, ves ku pe ta kema, dor na korpu, pa bu ganha 15, 20 kontu na Kabu Verdi, patoe haa nomi era My World. Nho nha konpa fla be tra dinheru ka ante mun ta kre fla ma ta kai bro a tra dinheru be we spertu nha dji nton é kela ma o monti algen ta komensa odja kel sena mano ka nhos ka kridita nunka na dinheru fasil izi money ka izisti mano. Easy money ka existe, dinheiro fácil ka existe. Trabadju, konsistênsia, na duru, aprende, aplika, invisti, ta ben ritornu, ku garra, mano. Deus fla omi, kumi di soris di bu testa, tudu kel ki ben fácil ta bai fácil. Dinheru ben fácil pa nhos, nhos ta ganhaba fácil, dja bai. Gósi ka ten briga, gósi ka ten briga. Ken ki dja perde si dinheru na Opticoin. é pa poi juiz po kabesa si bu tene divida bo paga paga paga ma di konta broa fla oka podi pistola na kabesa bo fazi paranoia paga bu divida bu kontinua luta é verdadi kel oka si Iskritor fla pa pode juga, na nha ju-nha na nha juga, nha juga, nhos kontinua ta juga, nhos kontinua ta juga, si nhos ka toma puténsia, puténsia ta toma nhos, dinheru pa nhos bada algen pa kume pa bebe, nhos kume ku nhos família, ki ta sustenta nhos na dor, na alegria, na tristéza, na pobréza, na tudu ki ta txiga na nhos nes momentu li, ki monti algen dja perde dinheru. Ka nho djuga na pô karia, ka nho pô dinheru na kuza duvidozu. Ami N ta fla pa ka poi, si nhos poi nhos ki sabe. Si nhos ba poi nhos dinheru na kes kuza la, undi ki nhos basa, bon xati. Ka, Ioh, mi nha minha tropa mostra-m kel kuza di bon xati la, mi nen ka sai kuza é. Djon ku brinka nomi la. El fla, Ioh, kel linki la bai fla un algen. Ave Maria, oji nau si N ka ta dja-m. Mano, é prubulema nha dji, é prubulema. Bu ta pô dinheru la. Abo ka kume, bu ka bebe. Bu fiju ka kume, bu fiju ka bebe. Ave, bu ka da bu fiju bon karni pa kume. Bu ka kume bon karni. Po kume bon karni di baka, po panha forsa, po ba da digrasadu pa kume karni di baka el. Xii. Ku na ku nha mano, ku juga no. Ku juga. Di Yaya Lopes, ka bo juga na nada, juga! Mos, pa bu juga kel kusa la, bai bu bai la merkadu Praia, o li Purtugal, si li Purtugal, la Fransa nu sta, kunpra bu bon pikanha, kunpra bu bon karni, bai bu pô na fijidera, bu rafoga, bu kume, ku ta da-u forsa pa trabalha manhan. Pa bu ba da bandidu bu ta bisti bon ropa, bon sapatu, bon kumida, bon kasa, bai mora konfortavel, abo ku bo ta fika na disgrasia. Ke trabadju la ka bu fasi! Ami sin tenta rinka la festi festi, ami sin po dja ntra di mi obeyu. Bo pensa ma mi nta da molesa, mi nka ta durmi no. Oa ka te kele na kele ka o mundu no, o dor, kele o dor, o dor, pa tchora, pa ri pa ka tchora. Â aguenta, kórda ka ia rebenta, pobri sénpri sénpri bolon xeiu di água ta rebenta na rosta di pobri, blou! Pobri ki ta sufri. Bu atxa ma ken ki é riku ta pârdi se dinheru na ke brinkadera la? Sô pobri ki ta poi mo, sô pisoas di baxa di baxa rénda ki ta poi kel kuza la mo, sô imerjenti. Bu atxa mi pungu imerjenti, trabadjador. Nha ta pô nha dinheru na kel bringadera la. Klaru ki algen fraku ka es ta ben ku el, algen menti fraku ka es ta atrás del, algen riku es ta ngana. Ba fla ki riku ki es ngana? Riku es pertu mo, riku ki es kolhe ka ta pô se dinheru, se pô el ta pidi se dinheru pa tra mo. Bu ten ki dal pa el, ta bai la na kabesa, la na kabeson, ki el ta bai kabeson, ten ki dal se dinheru.

Bo ata oia nha mana, é sério, sima N sta fla-u la nha mana. Mos, bai bu kunpra u pikanha, bu kume u bebe nha mana. Bo so na trisa bo, na konboiu ta viaja ku trisa ku bu ta. Mos, kunpra bu pikanha kume u bebe nha mana. Mo gazi u fla kel di ka sa konsigi tra dinheru pa fla-l ke aplikativu ke baxa bon xati, xta ngosi N ta atxa na app store li mana. Bo até, mano, ami nta fla tude algen, pa u poi, pa u poi dinheiro na kel sena la, bon, bon txati, é kel li, é kel bon txati li, nhos atxa, nhos atxa bon txati na pistóriu. Dja N atxa-bo un xati li, ô N ka se kual é go. Nen ka se pa ke ki kel bon xati li ta sirbi, mas e sirbi pa disgrasia un monti família. Ave Maria, oh nha mãe! Nha brora fla ma kel live li ka ta finda oxi, ma el ta konta tudu detalis. Ah nha mãe, ah nha mãe, ah nha mãe! Txuba na praia, oxi ki é txuba na praia, oxi ki é txuba. Mi ta odja-l nte ténpu, ta vontadi. Mano, ami ta da-m, ta da tra-m pena, mano. Ta da-m pena, é tristi kel pesoas ki ka sabe kuzê ki es pô ses dinheru na el. Kel pesoas ki pô ses dinheru, ki es ka sabe kuzê, wóu ta intende, ki es ba pô ses dinheru na ke paiaiai la, mano. Mano, ami N krê kel kordenador, kel algen ki reprizentanti di kel kuza na sirbi pa nu troka ideia, mano. Pa nu pâpia. Bu ta ntende? Mano, nhos ten piedadi di kada un, mano. Deus fla si, Nha povu ta perde, nha povu ta perese di palavra. Bu ta ntende? Povu sta ta pirsisa di konhisimentu, mano. Ka ten nada más ki konhisimentu, mano. O poi ten dinheru sen konhisimentu ka ten dinheru, mano. Ómi meste di konhisimentu. Ómi meste studa pa konhisimentu. Ka bu dexa algen iludiu ku palavra malu. Palavra é sabi sin, e ta konforta, mas palavra ta distruiu. Ka bu dexa ningen enganou ku palavra sabi. Anos é ka ómi, anos é ka mudjer ki ta nganadu ku palavra sabi. Anos nu ta bai ku prova. Si nu ta, ma nu é mim, si nu ta fronta, na ka ta fronta nau ma nu é mim, na ta ri ka ta fronta nau. Djo sai ma vida di Purtugal é modi, es di Alikue ma djo sai vida di Purtugal é modi. Algen ta fronta ma nu é mim. Abo, pa o ka tra dinheru pa o kumpra bo un pikanha pa o sirbi na mesa ku bu familia, pa nhos kumi, pa nhos bebe. Bu dinheru ku guarda ku tun sakrifisiu pabada kes malandro la xindaru ta kumi pikanha, ta kumi xanpanha, ta bibi bon vinhu, ta ri na nhos kusta. Ami nau. Apa es un goa família. Ami N staba ku gana ganha dinheru na kazinu, ka simé? N bai alienadu, ma N krê ganha dinheru na kazinu. Kantu kazinu kume-m sentu i sinkuénta eru, N fla, Pungu, kel-la é ka pa bo! Kel-la é ka pa bo, Pungu! É kela, mano. Ami kantu ki n'odja makazinu krê roba dinheru, n'fla pum, kela sa disgrasiau. N'fla nha dinheru li n'ka ta poi nunka mas, nunka mas! N'fla ma, dja n'sabia un poku sobri kripto, dja n'viaja pa mundu kripto, ami n'ta mexe ku kripto oji mais ou menos, n'ta kunbra, n'ta bendi, ya, n'ta ba ta prende pamodi mi sta na aprendizajen, pamodi é un mundu ki ki é konstanti aprendizajen. Bu ten ki ta prende, e ka un kuza pa bai diretamenti pa txeu, ma sa ta ganha dinheru nau. Bu sa ta bai di grasa e bu kabesa. Pamodi bu ta bu ta pui bu dinheru nun kuza ki bu ka sai kuzê, ki bu ka studa, ki nen bu ka sai mo ki ta surji. Bu ta pui bu dinheru, umildi dinheru, ke ve bu ten un sapatu bunitu ka ta kumpra. Bu ta odja un séna bunitu ka ta kunpra, bu ta ba poi na kel kuza la. Ô ku ta da kónta bu ka ten unhu tiston pa bu konta stória. Imajina bo ki ta labanta di madrugada ma, di madrugada pa bu ba kóre trazi dinheru ma, ba ta intende? Gosi. Bu ta da konta ma bu perde tudu bu ka txotxo mano. Ô mano, pa tudu algen ki perde kel mano li dipô n'ta ben troka ideia ku el, ioô da dan fala, dan fala, dan fala, dan fala, nu troka ideia, pa más pesoas ki perde ses dinheru pa nu pode entra en kontaktu, n ten manus tanbe ki djuga li, ben da-m fala li pa nu sabe si manus ta konsi rivera ses dinheru, pamodi é tristi, bu sta ntende. Má lógu nu ta kontinua kel live li la pa noti, nen ka sa ki óra ki sta. Ôô sta sinku óra, mano! Yôu, sinku óra, bro! Oxi nen kaba nun kôu, mano! Oxi n ka sai di zaka, mano, sinku óra, mano! Já ta noti já, mano! Mensagem, pô-m ta responde mensagem. Família, monti algen dja perde se dinheru. Família, N sabe N tirmina kel live li pa li oji. I manhan ô más tardi nu ta kontinua ku el la pa noti, la pa des óra di noti di Purtugal. Nu ta ben kumesa ku kel live li, N ta ben po kel video li na youtube. Nhos ta ben odja, tudu algen ta ben ta ben odja, nhos fika sente, nhos fika tentu. Nu ta konta na prósimu video. Ok? Dja nu sta na un óra di live. Nu ta kontra na prósimu live, ok? Sô N ta fla nhos pa nhos toma kudadu, ok? Nhos sta más senti, más atentu ku kes makakus la. Fui, até breve, gosi N ten pâpia ku nha manu Scott li sin sin pa mim sai más sobri asuntu, nu ta txega ku ale, ok? Fui.